Bütin Türkmenistanyň aýal gyzlar saňa ýüzlenýär ene mähirin görmedik mahluk. Siz bize durmuş berjek diýip söz berdiňiz Gurbanguly emma beren sözüňizde durmadyňyz. Siz bizi azat, ylymly, bilimli, progressiw türkmen etjek diýdiňiz. O sözüňizde-de derek bolmady. Siz türkmen ili aşa çykaryp baý döwlet etjek diýdiňiz. Bu sözüňizem amala aşyrmadyňyz. Elbetde siz özüňiz üçin sözüňizde durduňyz, awtoritar sistema döredip siz baýadyňyz, bajylaň baýady, giýewleň, ýegenleň, agtyklaň, çowluklaň, ýedi pyşdyň baýady. Haçan garyp türkmen halky baýar? Haçan bir tikämiz iki bolar? Şona jogap ber. Namart! Siz näme pikir edýäňiz, durmuş diýmek diňe bir howadan dem almakmy ýa-da elin serip sadaka dilemekmi ýa-da garyp halkyň jynazasyndan bir okara aşa garaşmakmy? Siz bu beýik halky dyza çökerdiňiz, ata Watanyna we ene topragyna bolan söýgüsinden mahrum etdiňiz. Siz nesilimizden dönük, namart, gorkak, satlyk halk döretdiňiz. Watanymyzy uly zyndana öwrüp, halkymyzy şükür toplumyna sürdüňiz. Beýik oguz halkyny gedaý gul etdiňiz. Bütin Türkmenistanyň aýal-gyzlar saňa ýüzlenýär, ene mähirini görmedik mahluk. Gep çörekde ýa-da azyk harytlary möçberinde däl. Gep siziň beýik türkmen halkyny daşdan halta salyp, azat jahanyň eşretinden mahrum etmekdedir. Gep halkyň ganynda, gara derinde, göz ýaşynda, ejir çekýän daban-azabyndadyr. Ene höküminde menem göwsümden türkmen perzentini emdirýän, resul ymmatyna ýalbarýan, Şu günäsiz çagajyklar siziň raýatyňyz bolmasyn, ýigrimi sekiz ýyl biziň gören jebirimizi görmesin. Siz kalbymyzdaky perzendimize bolan mährimizi, Watana bolan duýgymyzy, ene-ata we Hudaýa bolan söýgimizi gyrdyňyz. Biz türkmen iliň enelerini, ejelerini, bajylaryny mukaddes adalat göreşe çagyrýas. Esgerler, balalar, jigijiklem, doganjyklam! Bu garakçynyň jenaýat buýrugyna baş egmäň, size berlen ene mähirini ödäň. Bize zorlukda esaslanýan durmuş gerek däl, bize jyns taýdan kemsidilýän döwlet gerek däl, bize gedaý durmuş beren haramguly gerek däl. Daglar, daşlar çydabilmez enelerimiziň, ejelerimiziň, çagalarymyzyň nalasyna. Bu jenaýatkär hökümediň garşysyna çykmana Hudaý Allam, ata-babalarymyzyň ruhy kömek eder. Aýal erkek diýmän ata watanymyzy ene topragymyzy goramaga çykalyň biziň beýikligimiz doganlar enelikdir. Haramguly siz halkyň ýigrenjine gargyşyna mynasyp bolduňyz siz türkmen halkyny soýduňyz taladyňyz siz türkmen aýal gyzlary bütin dünýä masgara etdiňiz. Doganlar, biz ýigrimi sekiz ýyl şu jenaýatkär hökümediň zulumyna çydap gelýäs. Bu haramsüýdi emenler nebsine haý-küş diýmezler. Gedaýçylykdan ýaňa öýümiz ýykyldy, maşgalamyz dagady, erkeklerimiz türmede çüýreýär, aýallarymyz türkde, arapda hammalçylyk edip, ömrüni kül edýärler. Doganlar, mundanam ýaşaýyş bolarmy? Bular biziň durmuşymyzy weýran etdiler. Ähli türkmen gelin-gyzlary birleşiň jenaýat hökümetiniň zulumynyň garşysyna, bütin dünýä birleşen milletler guramasyna Türkmenistanyň aýal-gyzlary tarapyndan ýüzlenýäris. Watanymyz banditlaryň elinde, adam hukuklary kanuny, aýratyn-da aýal-gyzlar hukuklary bozulýar. Bu wagşy parahor hökümediň tarapyndan halkymyz zorluk, dönüklik, garypçylyk ejrin çekýär. Döwletde emeli açlyk edip milleti gulçylyk zähmete mejbur edýäler. Iki üç million adamyň daban azabynda gul zähmetinden gelýän girdeýjiler Berdimuhamedowyň öz hasabyna daşary ýurda çykarylýar. Birleşen Milletler Guramasy biziň döwletimiz ýigrimi sekiz ýyl bäri ejir çekýänini bilmeýär. Birleşen Milletler Guramasynda oturan Türkmenistanyň wekili Aksoltan Ataýewa halkymyzyň duşmanydyr. Aksoltan Ataýewa on dört ýyl bäri Türkmenistanda bolup geçýän gumanitar katastrofa ýagdaýyny dünýä jemgyýetçiligine habar bermeýär. Şo sebäpden bikanun häkimiýet jenaýatkärlige, polisiýa tarapyndan eden-etdilige, zorluga, garakçylyga ýol berdi. Mugallymlar, lukmanlar we şepagat uýalary, ýene-de on müňlerçe döwlet işgäri, polisiýa zorlugy bilen ýollarda tutulan, geçip barýan raýatlar işden aýrylmak howpy bilen pagta ýygmaga mejbur edýärler. Türkmenistanyň aýal-gyzlary Birleşen Milletler Guramasyna ýüzlenýär. Siziň guramaňyzda gulluk edýän Türkmenistanyň ähli wekilleri jenaýatkär, parahor halk duşmanlarydyr. Halkymyzyň gumanitar betbagtçylygyny dünýä jemgyýetçiligine habar bermeýärler. Türkmenistanyň aýal-gyzlary tarapyndan hem-de Türkmenistanyň ejir çekýän halky tarapyndan dünýä tribunalyna ýüzlenme. Bu korrupsiýa häkimiýeti guramaçylykly jenaýat guramasydyr. Statistika maglumatlaryna görä, ýigrimi sekiz ýylyň dowamynda bu guramaň eli bilen edilen repressiýa ölümleri bütin dünýä tribunalyna çekilmelidir. Bütin dünýä bilsin, biziň başymyzdan geçirýän jebrimizi, aýal-gyzlar, türkmen halkym, öňe, adalat göreşde çözülýändir. Siziň bilen gepleşik geçiren Zara Nordman.